Okoegwekana okwo kwabete kwaenegetigwe ase rituko ria igoro na koirera obosaria ase chikaunti ao ao. Nigo boigo abakori emeremo korwa ase ekaunti ya Kisii ase omogw'imendrepu Donya Doris Aburia okora emeremo besokirie na goteba buna barabwo tibagokiria amo nobosaria obwo bwabete kwaenekigwa ase chiofisi chi'omogw'imendrepu bw'ekaunti ya Kisii Donya Doris Aburia. Nigo abakori emeremo abwo batebire buna nonye nekero okorobekana okwo kwarenge gokorekana Nigo omoumenero bw'oyio ataoroketie egekogera nigo egotebekana buna ere tarenge ase ense ya Kenya, na nigo yarenge amamocho kobwetekana n'abanto abwo bakorete obosaria nigo barenge n'eniembe gochia ase eofisi eyio y'omoumenere bw'oyio. Ase bono barure okoboria ase Abakenya koadonya ribaga gose chingaki ching'ororo erio kobakorere amagenderero ase ekaunti ya Kisii. Ore gotigotiga tonyora ase enchera y'ogoikera. Bare koandamana mbabwate amabango arikire ng'a kwani ndonya hautaki tunyeshe kwa amani. Then ekero tokoinyora omotienyi oyo iga buna ogochi koera, omoisibwa obo natenenerete sanitary pads distribution goetera national government, goetera ase ministry of education, ne ofisi y'omogumani rep. Baga supply sanitary towels to all primary schools echio abana abanyaruka bari bare grade 5 to 8 bare konyora several packets of sanitary towels. So teri kene ng'a omoishimiwa ase bari rende bare gogoteba ng'a gese omoishimiwa bwakire yes or no naki eki twateba ng'a ekero bwekero omonyene achire natebe mosimamo aye ase ore lakini nagendererete go support Abana abanyaroka baria bare chisukuru chia primary, ase secondary, na high school, amang'ana a sanitary towels distribution, amang'ana ande buna wheelchair, tricycle supply, distribution nero negendererete, emeroberi nero egendererete naende emetienyi eye ya gochia bosio you supply more because she is ekero achiire ense buna eye ya isiko tachieti ororo gwakoria esitari gese gwa continue, iga achiete korigia abasani na abasani na abairi baria bakomokonya koreta ebinto buna tricycles and wheelchairs because. Handate ekiti keria abwate giankafu nkeri goisana gokora amagani aya onsi. So ebinto binga buna ebi nabi akogenda origie ekero aretire, erinde omana koretera abanto. Ng'a naria arenge ri'omoichano rinene rituko ria igoro ekero abana baito ekegori giachire gekorokwa Gen-Z, bare gokora amaandamano, naende twamanyete ng'a amaandamano aya iga arenge ay'omorembe, ekiagera nehaki ya kera omonto, ekatiba yaito nere ogosibore kera omonto anyare gosoka epaara na koandamana. Lakini ekero yaigete chingaki naende bagatoonchokera, tokanyara korora naintwe ntwabwate ing'ana rinde because omong'ina omoishimiwa Honourable Doris tarenge ime y'ense. Iga asogete, baada twarure esomba ogo twalonchirie amache, akagenda ase chinse chia isiko. Intwe ntokonyara komokwanera, lakini egento kero kimanyete, omong'ina nobeire ogotenena na mwananchi wa kawaida ase amang'ana amange, nonya nari ase ensemo ya parliament, mwabeire mokorora okorwanerera mwananchi wa kawaida. Igo goika are koirana maybe aebu ribaga,

Igoro ye Finance Bill ya 2024, nigo arenge isiko y'ense amatuko atato nyuma rituko erige ebill eye etarakerwa chikura. Ekogera abanainchi abange nkobori barenge ngaima amakaunti yare iga akire yes iga akire no but ekwerende neri ng'a eng'ana neri ng'a tarenge ime ya Kenya naende tarairana ah, ase bari bakoboria erinde tomanye ng'a mweshimiwa when she is back ekero arairane Maybe abarikia amang'ana batake komanya ng'a omosimamo oye ng'ai ore, nere bweka oranyare korwa this chief erio. Lakini intwe rende buna ase office, nigo togoteba ng'a mheshimiwa atarenge ororo ekero ebill eyio are goetigwa, ekero airanire nario arairane rigori erio. Ring'ana ria kabere ase ebikoro biria biakoregete igoro korwa moiso onde na igoro, moroche eoffice eyo gese the GPV centre neakire amagena, ege efence nebunire, Ase amaandamano aria arenge igoro akore agwo nekiombe keria igoro ogochia Gen. Z, geseku, abaandamanati baria ebigori ebio ebike mbachete, nao barenge abange bagatenena neita, bakaroga ake, na bakarora tiga bararute amagena buna yabete ase chinsemo chinde ase ense yaito ya Kenya. Gaki rende togoteba ng'a gosaria amaagacho buna aya eserekari tari gochi koa onde bwensi faida ekoreta hasara enene. Naende abande mbare ororo oranyore bagochia kobwatigwa nabasigari barike chistatement, but rende nigo togoteba ng'a goetera ase ofisi y'omochie bw'amama county ng'a eincident eye yabete, it is quite unfortunate, ekogera iga gusii ntonaretie gotwara chisegi chingabuna echi.